Ad nkemmel daymen ameslay-nneɣ ɣef wahil-agi imi neqqar di tazwara. Di tazwara aṭas n lecɣal i yexdem Sidi Rebbi. Di tazwara aṭas n tegnatin i d-yefka Sidi Rebbi i yimdanen i wakken ad issinen ccɣel ameqqran i yettraǧun ddunit, i yettraǧun merra l'humanité. Ad nwali deg laṣel n ddunit ixef wis tmenna u εecrin. Taṣeddart tis snat, Sidi Ṛebbi yessuter i Ibṛahim i wakken ad as-d-ifek mmi-s. Dɣa, d acu i yellan deffir wayagi? D acu i d amedya neɣ d acu ara d-nemmed ɣef wayagi? Deg laṣel n ddunit ixef wis tnin u ɛecrin, taṣeddart tis tlata, neɣ suref-iyi taṣeddart tis snat, Awal n Sidi Ṛebbi yeqqar ayagi, Illu yenna-yas, Ddem mmi-k awḥid, win akken i tḥemmleḍ, Isḥaq, truḥeḍ ɣer tmurt n Murya, dinna efk-it d asfel yerɣan, efk-iyi-t-id d asfel yerɣan. deg yiwen n wedrar ara d ak-d-nniɣ. Ad nwali d akken Sidi Ṛebbi isuter yiwet n tɣawsa yellan ur tkeččem ara deg wallaɣ, ur tkeččem ara deg leɛqel, anda tewɛeṛ i umdan iwakken ad tt-ifen. Et pourtant, llan des versets dans la Bible, llan des passages dans la Bible, anda Sidi Ṛebbi yenna-ak d akken,

Mačči d Isḥaq i yebɣa ad isfel, mi yebɣa ad yeǧǧ Ibṛahim ad ilemmed taɣawsa tameqqrant, yellan qerriḥit. Dɣa Ibṛahim yufa-d iman-is netta-n yessnen ṣṣut n Sidi Ṛebbi, yesɛa timsizziyt iǧehden akked Sidi Ṛebbi, yeẓra belli widak-nni d imeslayen n Ṛebbi. Dɣa yeṭṭef lqesed i wakken ad iruḥ ad ileḥq Isḥaq d asfel. Iruḥ ar wedrar n Murya, anda Sidi Ṛebbi issuter-as-d i wakken ad as-d-ifek mmi-s d asfel. Ibrahim yuɣ awal, iruḥ, dɣa mi yewweḍ ɣer dinna, yenna-k d akken yerfed ajenwi n wakken ad yezlu, dɣa yiwet n taɣect ɛlayen tusa-d tenna-yas, Ibrahim, ṭil kan ɣer tama-k, ad tafeḍ dinna yiwen izimer. Dɣa yekkes-d Isḥaq, yezla izimer-nni Zzat-s, dinna yefhem belli Sidi Ṛebbi yebɣa tisellet, d akken asfel n tidet qerriḥ, asfel n tidet ad d-yas seg yigenwan. Ɣef ddemma wayagi deg tebrat n Lexalaṭiya, yenna d akken Ibṛahim ittwabeccer-as-d lexbaṛ n lxir. amek i d as-d-yeswa Bcir lexbar lexbar n lxir asmi i iruḥ ad ilḥaq Isḥaq d asfel dinna iwala d akken asfel n tidet sɣur Sidi Rebbi ara d-yas asfel n tidet d Rebbi ara iḥebbren fell-as Sidi Rebbi ibeccer-as-d ɣef Lmasiḥ ara yemten ɣef umidag. Wa nwali d akken anda akken i iruḥ Ibrahim dinna i iruḥ wesfel n tidet yellan d Lmasiḥ. Sidi Ṛebbi ibɣa ad d-ibeggen lecɣal-is i lanbiya si zik u zik. U lanbiya bɣan ad d-inin d akken Lmasiḥ d netta mi ara yemmten. Ass-agi, numen d akken Lmasiḥ yemmut fell-aneɣ. Liman-nneɣ ur yebɛid ara f liman n Ibṛahim. Liman-ik a gma neɣ a wetma ur ibeɛɛed ara f liman n Ibṛahim ma yella tumneḍ d akken Lmasiḥ yemmut fell-ak neɣ fell-am. Xaṭer Sidi Ṛebbi ixebbeṛ-ed acḥal n zzman d akken ayagi ad d-iṛu. Ǧǧa lehna d talwit ɣer tikḍi nniḍen.